Um, Fahim. Morning, morning. How are you? I am doing great.
Thank you so much. Thank you very much for coming through this morning. Now, let's talk about music. Ndiri kuziva kuti mauya makazvimirira umwe neumwe pake. Uh, saka ndichatanga na host Tindo kuti vatitsanangurire kuti host Tindo ndiani vanoimba music ipi.
Inini zita rangu rekuberekwa ndinonzi Stembi Nemoyo. ndakaberekwa kumwenezi kumasvingo mm. ndokwandakabarwa ini ndinoimba music weafro fusion ndo musambo wandinoimba nezvawo okay ah fantastic
Makume Production.

haa ah, fahim i think tinotizivei kuti fahim kupenga udzoke ukuku but i think for vamwewo vanenge vachida kunyatsoziva kuti uyu ndeupi wacho chaizvo chaizvo so munogona kutisanangurira okay hey, eh, my name is fahim somanje eh, ndiri mwana wathe late dayton somanje saka eh, ndakaberekerwa kuchitungwisa but ndakazokurira kumarondera mm -hmm. saka ndokwandiri kumarondera mm -hmm. Eh, ndakango inhesta band rakasiwa namudhara penga udzoke mm, lovely saka penga udzoke nhasi um, tinoziva i think vakawanda vanoziva vanonyatsoteera sungura vanoziva nezvepenga udzoke uh, even about the late somanje so chitiudzai imimi sevasara legacy yamuri kutraya kuti murambe muchienda nayo mberi chii chamuri kuita kuti irambe ichinyatsoenda mberi Okay.
Eh, mdara wakashaya 2015 washaya 2015 that's way ndakabva ndaita took offer so takareleasa maalbum so far taane maalbum 3 hatareleasa eh, zvakare tinenge tichiita malive shows vazhinji vanotera benga udzoka vanoziva tinenge tichiita malive shows eh, to keep the legacy ingoramba iri high mm. saka Ndozvatiri kuita zvakare hatisi kumira kubva patakasiwa namdara mm. tingoramba tichienda mberi yeah. ah zvinofadza kunzwa zveshuwa now back to you host tindo chitiudzai kuti imimi music makanyatsoitanga rini ndepapi pamakaona kuti inini ah passion yangu ndeyekuimba zvakatanga papi chaiko ini ngangu zvemusic ndakatanga 2019 ndopandakatanga zvemusic ndikariliza maalbum maviri mm. saka pakazombo takazombomira mbichana nenyaya yekorona saka korona payakapera takabva tatanga kusumudzira kusvikira pari nhasi mm -hmm.
ah, nice saka eh, inguva yakareba chaizvo asi pamaikura maimbonzwa kuti ha inini i think inini zvekuimba zvinenge zviri mandiri ya pandaikura e, ndo zvandaitoita kubva ndichiri kupuraimary mm. kuenda kusekondary Ndaitofara zvekuti nyangwe ndiri kuchikoro taitoenda chinoimba chinoita makwaya zvinhu zvakawanda wanda mm -hmm. but ndaimboimba hangu gospel nguva yacho iyoyo okay ndokubva mazochinja ndokuenda kumusambo weafrofusion ehe ah, lovely saka nhasi matiunzira chii nhasi tine new video resong yatinayo inonzi wandinonokera kana kuti dear beloved one it's a new video mm -hmm. yes dear beloved one yeah. mune munhu wamaka collaborate naye here kana kuti nyatsotiudzai zvakazara pamusoro pevideo iri pavideo iri song iyi ndakangoimba ndiri one kusvikira yese yapera ndikashuta video nevandakashutawo navo mm -hmm. vakatisiyanisiyanei mukati imomomo asi song ndakaimba ndiri one okay. yeah.
Ah, saka mukuimba kwamakaita chii chamaida kuti vateereri vatore kubva pasong iyi? Mashoko api amaida kuti asvike kwavari? E, pakuimba song iyi kwandakaita ndainyanyosimbisa nyaya dzerudo okay. ndo dzandanyanyosimbisa zvakanyanyisa mm. ndichiitira kuti vazhinji vanyatsoziva chii chinonzi rudo uye rudo runofanira kunyatsokutanga kusvika pamagumo rwuchingova rwakangobata rwusangoti rudo rwotanga vobva vaperera munzira mm -hmm. saka ndozvandainyanyosimbisa nezvazvo izvozvo izvo mm, nice, nice. Um, fahim um, wataura kuti pane malive shows amunoita handiti zvichireva kuti uh, definitely mune masongs akawanda amakaita maalbums and stuff but nhasi chakuunzai pano chamuri kuda kuti tizive chii right.
e, ndine album yandakaita tongoti yayeshe 3 inonzi ziya harinyepe